Am Kanton Lëtzebuerg, no un der Grenz tëschent de Gemenge Weiler zum Tuerm a Fréiseng, erstreckt sech laanscht Briedemsbach en Natura 2000 Schutzgebitt vun 71 Hektar Gréisst, wou d'Fondatioun Hëllef fir d'Natur zesumme mat aneren Acteuren d'Gestioun vun dësem aussergewéinleche Liewensraum iwwerhëlt. Dass en extrem wichteg Gebitt, huet sou eng Kessellag, läit am Fong geholl zimlech. Wäit vun den Uertschaften ewech laangscht d'Briedems-Baach, wou op deem Ënnergrond, deen am Fong gol kallekhalteg ass an touneg, wou wierklech d'Waasser ganz gutt stoe bleift. An dat gesäit ee besonnesch gutt elo zu dësem Moment. Ech menge mir sinn dëst Joer am Juli zu engem immens dréchene Moment. Wou trotzdem hei nach Waasser steet.
E Mosaik vu verschiddene Liewensraim, bestoend aus Bësch an Heckestrukturen, mee haaptsächlech awer Fiicht a Méiwisen, an enger extensiver Bewirtschaftung vun dëse Flächen huet dozou bäigedroen, datt sech hei am Lannebour eng ofwiesslungsräich Biodiversitéit konnt entwéckelen. Déi Flächen, déi mer hunn, schaffe mer och drop am Aklang mat den Objectifs à long terme vun Natura 2000.

An dann dernieft awer och déi aner Aarten, wat elo manner Insekten unzitt, dat ass de Troerganzgras, de Rohrkolben, de Schilf, wat ganz typesch ass fir fiicht Gebidder, déi eben elo net direkt méi bewirtschaft ginn, wou och Nährstoffer awer och zesummekommen. Duerch seng roueg Lag an dat räichhaltegt Angebot u verschiddene Planzen an domadder och Insekten, spillt dës Réserve naturelle eng wichteg Bedeitung fir d'Zuchvigel, déi hei am Lannebuer eng optimal Geleegenheet fannen, hir Energiereserven nei opzefrëschen.
Mir hunn hei an deem Gebitt 40 Aarten, déi op der rouder Lëscht sinn, déi net ëmmer d'ganz Joer iwwer do sinn, mee temporär och an haaptsächlech eben, well d'Gebitt roueg ass, well et duerch déi Strukturvilfalt immens grousst Nahrungspotenzial huet. An dat ass eben de Grond, firwat et als Natura 2000 Gebitt ausgewise gouf. Well d'Vigel jo iwwerall esou Trëttsteng brauchen, wou se hir Reserve kënnen opfëllen, besonnesch och am Wanter. An dat ass hei de Fall, dass Gänsen, Saatgänsen, hei raschte kommen, awer och ganz vill aner Vigel, Inten, Limikolen, dat sinn zum Beispill Bekassinnen, déi hei och an deem Naassen Nahrung fannen. An dann och aner Aarte wéi de Kibitz, deen och, dass gehéiert zu deene leschte Brutkolonien hei am Guttland. An dee brauch Plazen, déi méi oppe sinn, wéi méi Wisen, also niddreg gehale méi Wisen oder Weeden, wou awer net ze vill Vertrëtt stattfënnt vun de Kéi, well hir Näschter um Buedem sinn. An bon, dee fënnt dann eben och hei op där Plaz ganz vill Insekten.
Och an Zukunft wëll een zesumme mat allen Acteuren um Terrain duerfir suergen, dat d'Naturschutzgebitt Lannebuer weiderhin e wichtege Magnéit fir d'Zuchvigel bleift. Ech mengen, mir als Stëftung hunn do eben eis Roll ze spillen, dass mer eis Flächen esou an deem Zoustand halen, dass d'Vigel kommen. Ech mengen, dat erkläert och, firwat mer elo d'Fläch erëm méi opgemaach hu méien. Dat wäerte mer elo méi reegelméisseg maachen an eben och, do déi Weieren ugeluecht hunn, well mer gemierkt hunn, dass dat awer nach e Pluspunkt ass fir dat Gebitt.